Nisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll l-sen 2023 ittikom dak kollu li tixtaq qalbkom.
F'dan il-programm jidru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età.
Sara ta' tajba minn ftit uħor ser jibda prime time tal-lejla, aktar episodji speċjali ta' prime time, kuljum qed nospita familji. Il-lejla ħan ospita familja mużikali, il-familja Vella. Miegħi għandi lill-kantawtur Philip Vella flimkien mat-tifel tiegħu, Sean, u l-mara ta' Sean, il-kantanta Anabel Vella. Sean u Anabel ilhom miżżewġin kważi għaxar snin, però ilhom jafu 'l xulxin Ħafna iktar ilhom jafu 'l xulxin minn meta kienu tfal. Illejla mingħand Anabel irrid nisma' naqra fuq Philip kif inhu bħala kunjatu. U minħabba Philip huwa l-iktar wieħed anzjan minna ħa nħallu f'idejh biex iqabbadna nostalġija tal-Milied tal-passat b'ħafna rakkonti tal-Milied ta' tfulitu. Prime Time jibda issa. Prime Time,

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum it-22 ta' Diċembru. Skont it-tradizzjoni, il-fabbrika tat-toys ta' Santa Claus illum iwaqqfu l-production għax issa jridu jaqbdu jgeżbru biex nhar is-Sibt imbagħad jibdew iqassmu. Insomma ifhem, nhar is-Sibt iridu jlestu iqassmu, jiġifieri għandhom naqas x'jagħmlu mhux ħażin u min jaf b'liema speed irid bdew jibdew għaddejjin biex igeżbru r-rigali kollha. Il-familja li għandi mistiedna llejla kollha kemm huma mill-Mellieħa, kollha kemm huma involuti fil-mużika u kollha kemm huma kun jomhom Vella. Miegħi llejla għandi lill-kantanta Anabel Vella, raġel tagħha Sean Vella u l-kantawtur Philip Vella. Is-serata t-tajba Philip. Insellmulek.
Kif int?
Il-festa t-tajba? Tista' takkomoda ruħek? Il-festa t-tajba Sean? Happy Christmas. Grazzi tal-li aċċettajtu l-istedina, tistgħu tpoġġu bil-qiegħda. Għandi ħafna mistoqsijiet u ħafna kurżitajiet jien. Isma', Phil, Sean, il-kbir jew iż-żgħir tiegħek? Il-kbir. Il-kbir? Mela. Kif kien meta kien tfal? Kwiet ta' relativament. Relativament kwiet. Mhux wieħed ma nqisux li kien imqareb. Le, le, le. Annabel, lil Philip kont tafu qabel ma sar il-kunjatu tiegħek jew sirt tafu għax il-. Mela, anke lil Sean kont nafu. Għax mill-mellieħa. Ejja, kont nafu. Qisu kont għadni żgħir, naħseb l-ewwel darba li mort nirrekordja diska kelli kemm seba' tmien snin, seba' snin naħseb xi ħaġa hekk. U lil Shawn sirt tafu mill-iskola? Naħseb mill-iskola Shawn, eħe, primarja konna flimkien. Shawn, għandi ritratt tagħkom meta kontu tfal. Ħa nurihulek dalwaqt. U ara jekk tiftakarx x'ritratt hu, jekk tiftakarx naqra x'kontu qed tagħmlu f'dan ritratt. Ara ġej issa. Eħe, żgur li niftakru dak. Dak konna l-iskola flimkien, primarja, l-Mellieħa. U hemmhekk konna qed nqassmu naħseb xi rigal speċjali għal Mother's Day jew xi ħaġa hekk jekk m'iniex sejjer żball. Allura ridna nsibu l-mami tagħna insomma u. Għalhekk wiċċek għad-dawl mela x'ħin irnexxielek issibha biex tkun tista' tagħtiha rigal. Anabel nista' nikkummenta xi ħaġa fuq il-ħarsa tiegħek? Mill-ewwel dik il-ħarsa tidher li qed tammirah. Minn dejjem kont tagħżluni f'qawwi. Dak iż-żmien kien hemm dieta.
Jien għalija dik ħarsa s-Sabt tiktib tikbern irranġak. Hekk qed tfisser bil-ħaq. Mela, issa qiegħdek jien. Ħa tikber.
Phil, Sean vera li kien kwiet żgħir, imma ma tiftakarx xi praspura waħda li kien għamel meta kien tfal? L-iktar waħda li magħruf għalija aħna fil-familja tagħna dak darba għandu oħtu iżgħar minnu. U ommu ġegħlitu jieħdu jieħu l-oħtu d-duttrina u ma riedx. u ħaddu trina u għaddew minn ħdejn gandott kien għadhom kemm għamluh bil-konkrit u oħtu niżlet ġol-konkrit b'rasha b'xagħarha b'kollox u meta suppost qed tieħu ħsiebha hu. Mbagħad ġabha u ġabha ġabha dar isa ghost mimlija mir-razza sa saqajha konkrit. taħt. Alla ħalla x'di waqgħet fil-konkretu tal-għar. Mela rakkontaħilna min-naħa tiegħek xogħol x'ġara.
Jien peress li oħti kienet iżgħar milli niftakar x'dilha ħafna sewwa, ħallejt lilha fuq il-bankina. U jiena nżilt taħt il-bankina għalhekk jien ma spiċċajtx fiha di. Allura li ġara li di l-bankina minn nista' nifhem kienu għadhom kemm għamluha ma kienx hemm da. Bum! U niżlet fiha. Ovvjament kelli ntellagħha u spiċċat griża minn fuq żisfel. Kieku tinkumpet negattiv kważi tħalli hemm sewwa. Aħna mhux hekk, skont it-tifla mhux hekk. Imma John, meta kontu tfal, min kien l-iktar ta' dixxiplina d-dar? Il-papa jew l-mama? Naf, naħseb il-mommy kienet kind of tgħajjat iktar, imma naħseb xi niġu biex nittakiljaw il-problema, naħseb il-problema iktar kien. Meta s-sitwazzjoni kienet ta' skala għand Philip, imbagħad kien ikun hemm l-inkwiet. Speċi xi nħanejt il-papa tfisser problema. L-oħrajn tfisser għajjat l-għada tkun all right. Imma l-papa iktar inkwiet. Eżatt. Ann, it-tifel kemm għandu żmien illum? Five, ħames snin. Ħames snin Tom għandu?
Ħames snin Tom. Mistax minn kemm jingwalaw ma' Filip? Ħafna, heeh. Iva, hu n-nannu, n-nannu l-favorit naħseb kważi. Jixtrilu ħafna affarijiet, ifiżżdu, ma nafx int. Jiġifieri inti Phil, in-nannu tipiku li Tom jista' jagħmel kollox? Insomma, le. Mhux kollox, le. Le, le, le, iktar um, iktar il-mara tiegħi dik. Illa jiena nħobbu. Veru ċedina.
Ġifieri jiena jkolli nammet il-verità, jiena nħobbu u ħossni gilti għax ma nħoss li meta kont eh, iżgħar ma kontx iħobb lit-tifel u lit-tifla daqs kemm inħobb lilu. Però jiena aħoss.
Anke l-ħin fidejk huwa ħin differenti llum. Eh, forsi għax il-ħin, ma vera nħobbu ta' barra minn hawn, ġifieri l-ewwel nettu għandu l-karattru ma tistax ma tħobbux, tifhem. Pero l-fat li jettinti naħseb huwa veru. Aħna l-ħin, aħna nkunu għadna speċi kullħat xogħol, fimtni, allura l-ħin ma tifel li u tfal tiegħek, fi żmien li suppost liktar li tkun magħhom, sfortunatament il-ħajja ma tħallikx naħseb li tkun. Anna Beltom, kif jidher hekk il-mużika jħobba? Jħobba, jħobb jisma' ħafna l-mużika, ifhem trabba ovvjament fil-mużika, ġifieri dan anke kif mor għand in-nannu, jien sir fl-istudio, Kullum kien kitarri, drums, jisma' d-dar li inna hi lili inkanto għaddejja, Sean ukoll għaddej bil-mużika. U ħa jitgħallem xi strument jew? X'taħseb nannu? X'taħseb nann?
Le jiena jiena ġegħelthom. Huma qed jistennew li jagħlaq is-sitt snin sabiex jibda. U x'taħseb li jibda fil? Ejna li kien għalija pjani jew kitarra. Ma ġviri per Sibtu ġviri għal xi kitarra li ħattih inti minn tiegħek. Ejna wettu li jekk li nax kien immut il-kitarri kollha li għandi għalih. U dejjem jgħid, apparti kienet diskursata naqra stramba xi ħasra kien għadu żgħiru jiena u l-mara tlu. Għatlu meta mmut il-kitarri kollha għalik minn għalija ħaġa tajba, imma mbagħad bidej saqsini xi ġifieri tmut. Allura ma tantx kienet diskursata sabiħa dik, allura kellna malajr malajr inbidlu għax hu sensittiv, tifhem?
Flexies Fortify fih doża qawwija ta' collagen li jistimula r-riġenerazzjoni tal-qarquċċa fil-ġogi biex inkun nista' niċċaqlaq aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexies Fortify, Antlers Pizer issib prodotti oħra Flexies, Flexies Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexies Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. Shawn, inti u l-papà taħdmu mill-viċin, tqattgħu ħafna ħin l-istudjo. Hekk, kif tirrakkonta l-atmosfera meta tkunu qegħdin taħdmu hekk b'mod intensiv fl-istudjo? Overall hija tajba, ovvjament, Dan kulħadd għandu l-approach tiegħu u tastes tiegħu. Annabel qed tidħaq hemm wara. Eh, sakemm sakemm naslu għall-proġett finali, ovvjament jaf ikun hemm xi ftit eh, trikki trakki. Ehm, li ġili ma llum ma tantx għadu tiver. U min itella l-iktar trikki trakki? Le fim, ju nifmu kollu idea per eżempju, diski per eżempju, nkot naħdu diska jektibaw, allura diska jektibaw fil-verita. Ehm, Imma ovvjament jekk ikollu viżjoni u dik il-viżjoni b'dehra li mhix ġejja kif xtaqha hu, ovvjament ma ttieħx tort u Taqbiżlek f'għilek. Ħa taqbiżlu, jien ħa taqbiżli mill-aspett li ħa nkun qed naħdem fuq xi ħaġa li f'moħħi tagħmel sens. U ovvjament ħadd ma jieħu pjaċir iċedi xi ħaġa li f'moħħu hija tajba. Sakemm sibna l-bilanċ kien mument diffiċli. Sakemm sibna bilanċ. Kien għadu iżgħar. Illum nafdah. b'għajnejha magħluqa, imma sakemm sibna bilanċ, għax ovvjament hu kien żgħir u ovvjament bħal min bħal kull tifel ieħor ikun qed ifittex id-dinja tiegħu u l-prinċipji tiegħu u jitlaq minn mhux bilfors joqgħod xi jgħidlu missieru, which I can nista' nifhem jien għax jien ma' missieri hekk kont. Imma mbagħad jien kelli ċerta prinċipji li tkun ġġibhom dawn bl-esperjenza. li jkunu sakrosanti, ma tantx tista' tikserhom wisq, għax jekk jipprova jekserhom dok, kien ikollna xi ngħidu bi kbir. U ġieli qabżitlek bil-kbir hekk?
Le, ġieli qabżitni bi kbir. L-agħar waħda hekk li mkienha x'għamilt? Tfajtlu karkura darba. Ilqattu jew le? Żbrixx, eh?
M'għandux mira tajba mela. Imna Alla m'għandux mira tajba. Ġieli ġralni dispjaċir għax pereżempju jien ħana

familja tiegħi. U b'mod hekk iċ-ċelebrazzjoni qed iġġebduhom naqra iktar. Ejja, ejja, ejja.
Aħna insomma ma tantx ma tantx għandna bżonn problema, ċi aħna nivvintaw iċ-ċelebrazzjonijiet. Il-ħin kollu. Hekk għandu jkun, imma le.
Vera, le, x'nintaqgħu spiss.
U nidru wkoll. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' reklami, kif niġu lura rrid nisma' ara rakkonti ta' Philip tat-tfulija tiegħu. Ħalli jaqbad nara hekk nostalġija, le, tal-milied tal-passat. Iqgħu hemmhekk.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom.

There's more to love at Matalan. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopop ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
Total Tools, super on quality, super on price. Cordless impact wrench, 20 volts lithium ion battery, komplut basket, żewġ batteries u charger għal prezz ta' €246.

Jennifer the Mac Beauty Salon huwa post fejn noffru aktar minn servizz wieħed li huwa relatat mal-beauty treatment, kemm facials, cool peels, ukoll nagħmlu eyebrows, lashes, laser hair removal u anke tattoo removal. Hawnhekk l-isbaħ ħaġa li naraw in-nies kuntenti, kemm jekk tejbu l-ġilda tagħhom bit-trattamenti tagħna u kif ukoll jekk saru kapaċi iżjed jagħmlu l-makeup bil-makeup courses li nagħmlu. Apparti minn hekk, għal meta jiġu hawnhekk biex nieħdu ħsiebhom għal dik l-okkażjoni speċjali.
Għażiż Santa, dan il-Milied nixtieqek iġġibli xi ħaġa speċjali ħafna. Nixtieq xi ħaġa Maltija, b'riħa tfuħ. Insomma, nixtieq ix-xemgħa nemnem għax tibqa' tintuża u għalhekk ser tibqa' tnemnem fil-familja tagħna. Nemnem, xemgħa artiġjanali magħmula b'imħabba.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilqakom lura għal prime time din il-ġimgħa ġimgħa speċjali ħafna x'kuljum qiegħed nistieden familji differenti. Lejla għandi miegħi lill-familja Vella. Għandna lil kunjatu Filip, għandna lil Anabel, kif ukoll ir-raġel ta' Anabel, lil Sean. Għankomplu nitkellmu minn hawn ftit ieħor, ħanfakkar malajr lit-telespettaturi li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' sopop friski u mmimgħa. Biex tipparteċipaw faċli ħafna. Kull ma tridu tagħmlu huwa tibgħatu ritratt tal-iscreen tagħkom f'dan il-mument, jiġifieri aqbad il-mobile issa, ħu ritratt u ibgħatulna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibgħatu, grazzi għas-sopop friski u mmimgħa, jista' joħroġkom rebbieħa qed nistennew ir-ritratti tagħkom. Anabel, Kurżità. Allura Philip, kif inhu bħala kunjatu?
Tal-ġenn, vera, mhux għax qiegħed hawn. Ħafna, vera. Imma naħseb il-fatt li konna nafuh qabel għenet tgħin ukoll. Għenet ħafna għax, eżempju, hu jaqbad ħafna miegħi, fimt? U għall-bidu kont niddejjaq imma issa ma niddejjaqx naqbad miegħu lura. Jiġifieri hu dejjem bil-botta lesta. Min, Philip? Hu żgur lesta, eħe, hu, imma issa jiena qed jgħallimni. Dejq kont se nsaqsik fil. Imma allura naqbel ma jkollix ir-risposta lesta għal botta. U żgur. Ikolli sta jkolli. Tkun sharp imma isma' jiena nifhem kif jgħidu the best form of defense is attack. Allura nattakka l-ewwel biex imbagħad jekk. Tħalli f'idejha.
Fil, ħu nagħlaqha lura fiż-żmien. Il-Milied ta' tfulitek hekk kif tirrakkuntah x'kontu tagħmlu? Il-Milied ta' tfulija kien xi ħaġa vera speċjali għalija għax f'dak iż-żmien, mhux bħal-lum, l-unika. presents li kont naqla' jien kien fil-Milied. Jiġifieri m'għand missieri, m'għand it-tzijiet. Allura, per eżempju, għadni niftakar sal-lum kważi kull rigal li kont naqra, x'kienu jkunu rigali. U x'kienu jkunu?
Per eżempju, niftakar l-ewwel darba li qlajt missieri xtrali Scalextric, dik it-trakka tal-karozzi.
Tal-karozzi.
Jiġifieri dak iż-żmien jiena niftakar għamilt U kien qalli li se jixtrihieli, kien għadhom kemm ħarġu u għamilt xi tliet ijiem anqas ma rqgħod jien. Bl-eċitament. Nistenna, nistenna l-mument li joħodni l-belt biex jixtrieli din dak. U kelli t-sijiet jixtruli l-karozzi, ma l-unika żmien li kont naqla' presents kien fil-Milied. Fil-Milied. Allura għalija baqa', baqa' dak il xi ħaġa speċjali. Jiġifieri naħseb illum tlifniha dik għax tant nixtrulhom kollox il-ħin kollu li. Ċelebrazzjonijiet kontinwi.
Eh, jiġifieri.
Sean, meta kont tfal, x'kienu jkunu r-rigali tiegħek?
Pereżempju microphone, blu speakers, kien ikolli wkoll ovvjament ġieli qlajt xi steering għax dilettant. Imma qallu li Sean dejjem kien iżarma, dejjem kien iħobb iżarma. Iva, dak meta kont bdejt nikber naqa' oħra mbagħad dawn il-microphones u speakers kollha li kelli eventually spiċċaw kollha ma jaħdmux. Għaliex, kont iżżarma u ma tarmax? Ovvjament kont iżżarma tkunx taf tarma. Nimx iżżarma u taqla. Minn hemm u minn hawn jirnexxielek, imma mbagħad biex terġa' tgħaqqad kollox. Imbagħad il-problemi ġraw li flok li bdejt tara l-ispeakers tat-toys, ġieli bdejt indurlu għall-ispeakers tiegħu. U hemmhekk kien jibda l-inkwiet ta' veru. Tifel ħaqqek mela, xi għandna tifel ukoll. Minn żgħir diġà kien akkanita, jiġifieri. Tom hekk ukoll iħobb iżarma. Tom iffissat ħafna u l-ego jħobb iżarma u jarma u mbagħad ikollna naqra diżgwid id-dar għax Sean ikun irid li l-affarijiet li narmaw, ovvjament ikun jiswew il-flus, ma jkunx irid li jżarmhom imma dat tifel li allena tiegħu li jekk jarma xi ħaġa ħa jżarmha u jgħaqqadha ma' xi ħaġa oħra. Bl-Ingliż jgħidu history repeating itself. Ekku, ekku, u hekk jieħu pjaċir it-tifel ħafna ħafna. Grazzi ħafna talli ġejtu tiltaqgħu miegħi illejla. Nawguralkom il-festi t-tajba. Ovvjament ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ. Is-sena 2023 Jalla ttikom ħafna iktar milli tatkom is-sena 2022. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejtu tiltaqgħu miegħi llejla. Fil-fatt ħa nibgħatukom minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin. Grazzi għal Fior di Vita, għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' ġobon Fior di Vita biex tikkreaw cheese platter perfett kif ukoll wara hawnhekk mistednin tal-Bot and Bons, Sky Parks Business Centre biex tmorru hemmhekk tkomplu tirrakkontaw iktar memorji u aktar rakkonti nostalġiċi pero fuq kollox tqattgħu iktar ħin sabiħ flimkien ovvjament għand Sky għand Talbot and Bon Sky Parks Business Centre. Grazzi għal Yogiti, ħa nibgħatukom minn hawnhekk b'selezzjoni sabiħa differenti ta' te naturali, m'hemm xejn isbaħ f'dan iż-żmien tas-sena milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra te tajba. Grazzi għal Yogiti. Kif ukoll l-aħħar iżda mhux l-inqas rigal huwa għal Tom. Għal Tom grazzi għal Matalan għandna stocking filler, jiġifieri pratikament ir-rigal ta' Tom Araw naqra minn minnkom ħa jtiegħulu, għidulu li minn għandna ta' Primekk, tajjeb? Grazzi ħafna u s-sera tat-tajba. Grazzi. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom grazzi talli kontu miegħi, nagħmel l-appuntament tiegħi għal magħkom għal għada, għada ħa nsemmagħlkom kanzunetta li meta tismagħha, hija kanzunetta tal-Milied bil-Malti, li żgur tqabbadkom nostalġija tat-tfulija tagħkom u ddaħħalkom fil-burdata tal-Milied. Illej, għada, ħa jkolli bilqiegħda hawnhekk. lil aħna li nisimgħu f'din il-kanzunetta. Niltaqgħu għada. Ngħid grazzi lil Zara talli ħadu ħsieb jipprovduli l-ħwejjeġ. Saħħa.